I pwonnyegi ma obedo i gang kwan a konye bedo praimari cukul, lukin gang gunongo pwonnye i kit me juko lara ngom, kit me gwoko ngomgi, ki dong bene kit me tic ki ngomgi. Eva Oryem ma tye ladit ma ocako dul The Davo Women's Club Uganda waco ni, Pol pa dano me kabedo man pe tye ki ngec i kom twero me bedo ki ngom. Oryem ma opwonyo lwak man me a konye bedo ni, Ociko co ni omyero guwek cato ngom ki dong kwanyo twero ki bot mon. En bene omedo ni twero me bedo ki ngom tye pi dano weng, ento pe bot co keken. Pe me acata, ento me konyowa pit ki culo kwan. Wuwinyo? Enoni en aye gin ma wan watye ka miyo pwonnye iye bot dano, ni omyero wunge wangwa myero oyabbe, watiyu ki ngom maber. Omyero wabedo wunu ki karatac me ngom. Myero wado wunu ngom amua. Wuwinyo? Ka pe wado ngom amua, kibikwanyo ngom oko. Kany dong kombeddi tye citi. An angeyo ni kany dong pe tye citi. Wuryeyo tira ni kany tye citi. Oh, ngom eni oweng diko ma iwinyo ni lalonyo mo oa i Kampala owilo kaigi ni oweng. Lillian Kalukwera ma tye latic acel ma tye i te dul Double Women's Club Uganda bene ocwalo kokone bot otella me i te dero me tyeko lok me lara ngom i yo ma atir wek pe onya peko madwong.
Dakoni bedo bidoko tada to? Lutino ne bedo bidoko ngo? Lutino kii, wutye ka nene? Ci wuka watimo wunu jami kong ka bene ngat ma bedo ni lego kong odok iye bot Lubanga wai Lubanga. Ci gin nen man abitimo ni mono ka kare Lubanga in itela ba pien pe in ico tim gin moni ci dok ito iye wek twon ngom. Wutye ka nene? Myero ka watimo wunu jami watim kun watam pi wang. Ka imito bedo makwo, ka imito rii lobo, tim gin matir. Wek in bene ka iri, pien ka in itye ka timo gin matir, Lubanga bilwongo ni in itye kastodian, pien itye ka gwoko ngom omegini, itye ka gwoko lutino omegini, itye ka neno naka ada to enoni, pe atye wai ceke alakone ba. Pasca Akumu, latedero me i Caro-Ajuku ma tye i Unyama Sub-County, tye ngat acel ma tye ki peko me ngom. Abel atye nyako ma pe kinyomo, ento anywalo abedo gang. Ci kare ma Lubanga nomiyo angom, omegona okelo wigi gucako wa ci nongo oker pe gimito nena i gang. Ci ada atinge acito bot ngo? Bot uncle mera madit. Uncle otingo lokke otera bot ludito kaka. Kaka obedo piny, oketo an piny kacel ki omegona weng, pi wacci ni. Kara pien babana omiyo angom-nu pud pe oto. Kara ma dong laa angom tye-nu en oto. Ci kipenyo an piny, kipenyo omegina, Wa wuye ni lamegiwa eni onyut ngom ma Won omiyo iro-ni? Wek giye. Ci acito anyuto ngom enoni, obedo ngom adek ma tye papat. Lily Grace Ato ma tye latela wi mon ma i Carajuku waco ni, Pol pa mon da to ma gudwogo cen i gangigi ki lutino tye ka nongo peko madwong tutwal me tic ki ngom. En owaco ni man tye ka kelo telle madwong tutwal. An atye ki ngoma ma romo eka angwen, ento kit ma myero aket lenta i dul pe angeyo. Ci pwony matin-ni oweko aniang, oweko loko kwona kit ma myero dong aket kwede. Tama dong aromo bedo ki yomcwiny pien onongo atye ki cwercwiny ka kwe koma myero acung iye dong, dong apeke. Pien an atye i kin mon me ngo? Mon to, ngat i daa to me gwoko lutino. Ngat mo dong peke, ci lakudi bwora ma kite enoni tye ka ngeta, ci tamo dong pwony ma awinyoni ka konyo an pi kwo. James opiro tye Rwot kweri, en aye ma cako cobo lar angom ka ocakke, ka lokke odoko tek twatwal ma en pe romo cobone. En cwalo bot LC me aryo. Gin ma anongo mwaka ki mwaka, cakke i poto kot miyo acel loka dok laro angom. Laro angom ki abol me ngom i kom keyo ki lakeyo. Mono wanongo walaro lokke kun wapenyo ento wanongo dicce tutwal ka wacito ki penyo i kom ludito madongo me gang dong gicito girwoo. bulu dong lee lokke ni dugu megi ni aa jer ni wiye onywene anywena jer pe wa gitwero mo dong jer dong otegio nio nongo ladit tye ka poko lok ma latin ni litinne ngom eni yam wan wabedo iye kit en kit en kit eni onongo abol peke onongo arye mo keken peke Wun itinne, wuye kadi tidi ki pok ibed iye, kun nongo wun wuwoto ki yenyo megwu. Thomas Okello ma tye LC me Caragung tye ki koko i kom lute dero ma gin bedo ka kwero woko mok ma en otimo me cobo laro angom. Cik ma megwa waco ni wan dong ka walaro kot myero ocak ki dano abic, lumego ma myero abed ki dano abic. Ento gin waco pingo? An adek dano mukene myero pe wubin ka winyo lok eni, ento wan cik ma megiwa en ci wan ka lugot me ngom myero wabed wan abic nyo abiro nyo apar acel. Ci man en inongo ni ka wan wangolo wa lok ki rwom me megwa giwaco wan wangolo lok-ki marac.
Bangeya ma ocwiny i wan luwo television